Бигрәк матур җырлый. Ләкин уянырга вакыт. Ә уятабыз, көлдерәбез, уйнатабыз сезне без. Без әрсез. Әрсез без. Сәлам, сәлам, хәерле иртә, иптәшләр. Янә дә сезнең белән без, әрсез без җегетләре Рәмис, Фаил һәм Рамил. Әйе, дүшәмбе иртәсе. Кемнәдер дә бүкедә торадыр бәлки, әйбит. Э, кемнедер эшкә бара, кемдер иштән кайта. Шуңа күрә, әгәр дә кәефегез бераз э, теге төшкән булса, безне тыңлагыз. Без сезнең кәефегезне күтәрербез. Әйе, ләкин әле монда кәефләр буенча э, Әйе, чыннан да. Бик сәер-сәер сообщениеләр килеп ирешә әле, бик кәеф күтәрмибез ахырысы. Менә монда язалар, әр сезләр түгел, оятсызлар дөресрәге дип. Менә мин әйтеп кенә бетермәкче идем, теге Әйдә уйлап нитәм дип теге э, хейтерлар яза. Хейтерлар яза. Менә Хейтерлар язу да бик әйбәт бит ул. Әйбәт нәрсә, алар булырга тиеш. Миңа калса, гомумән әйткәндә, безнең хейтерларыбыз күп булыр мөгаен, чөнки теге м, теге м, м, әй чыкканнар ди болар радиога. Әллә Софида утырган Шул- шул- шымы сыкылайтып. Ә, Менә монда язалар, э, кая әбриләр? Аннары соң берсе яза, сезгә әбри Зөлфәт булырга бик иртә әле, егетләр. Ә без алар буласы килми бит. Без бит әрсезләр. Әйе, артыгын сөйлисез. Вот шулай. Менә, менә бу язучылар әрсезләр. Афәрин язсыннар, ребята. Язсыннар. Языгыз гына, яме, языгыз гына. Әйе, җәмәгать, менә дүшәмбе, э, дүшәмбегә килгәндә кемнәр бит инде тип атланып планнар корып куя торгандыр, менә калса, э, кем нәрсә эшли, кайда барам, ничек ничек уздырам атнаны дип гомумән инде э, Йолдызнамәгә дә бераз гына шушы планнарны Йолдызнамә белән дә тигезләштереп эшләп куярга тәкъдим итәбез. Аңа бик күп кеше ышанып яши бит менә шул Йолдызнамәгә. Әлбәттә. Һәм менә без укыган Йолдызнамәне тыңласалар, белмим ышанарлар микән? Безнең бит гади түгел Йолдызнамә. Безнең бит үзенчәлекле ул. Минем уйлавымча да менә аны укыгач инде безнең телефоныбыз хейтерлардан шортлардыр дип уйлыйм мин. Бик әйбәт, бик әйбәт. Шуның белән дәрсез бит инде ул, ну, Йолдызнамә. Яңа төрле Йолдызнамә тәкъдим итәм сезгә.
Йолдызлы Йолдызнамә. Нәмә, нәмә?
Йолдызнамә.
Кучкар. Ул Салават Миннеханов. Нигә?
Ну, аны да Корбан гаетендә генә искә алалар. Әйе, ярый. Кучкар. Кучкарлар бу атнада зур табыш китерүче актив эшчәнлек алып барырсыз. Әмма ул сезнең бик нык, ул сезне бик арытыр. Әйе.
Үгез бозау. Айдар Ракипов. Нигә?
Ну, үгезме, бозаумы икәнен көтүчесеннән сорарга кирәк.
Яхшы. Үгез бозау сезнең өчен атна уңышлы һәм нәтиҗәле булыр. Тормышка ашырдай яңа идеяләр туачак.
Игезәкләр, Илдус Садыков белән Миндияр Шаймарданов. Нигә?
А какая разница?
Дөрестән дә, дөрестән дә. Э, бу атна игезәкләр өчен э, гаиләдәге э, мөнәсәбәтләрне ныгыту һәм киләчәккә планнар төзү белән әһәмиятле булыр. Кысла.
Фирдүс Тимаев. Ну, Ага. монда инде аңлашыла. Кысылмаган җире калмады. Әйе. Э, кызлар, э, сездән сак һәм игътибарлы э, булуыгыз сорала, юкса дошманнар активлык күрсәтеп сезгә аяк чалырга мөмкин. Арслан, Булат Бәйрамов. Ә, самец дип, альфа самец дип әйтергә телисең инде. Юк инде, арсланнарда да бит ана арсланнар өстенлек итә.
Әйе, арслан бөтен көчегезне матди проблемаларны хәл итүгә юнәлтәчәксез. Тормыш шатлыкларына вакытыгыз да көчегез дә калмаячак. Менә. Кызлар, Зөләйлә төркеме. Ник апалар димәгән бит? Кызлар дигән. Ә, точно.
Кыз, кешеләр белән аралашасы килмә, үз эчеңә бикләнү теләге туар. Моның белән көрәшергә кирәкми. Уй хисләрегезне тәртипкә салырсыз. Үлчәү, Вадим Захаров. Ну, монда инде сораулар юк. Әйе, монысы аңлашылды.
Әйе, сезнең өчен уңышлы атна, кәефегез э, күтәренке булыр. Артык күп ашаудан тыелып торырга киңәш ителә. Спортка ныграк басым ясавыгыз яхшы булачак. О, туры килде. Ничек туры килде? Чаян, ул иркә. Нигә?
Ну, ул да көтелмәгәндә төрттерергә мөмкин.
Яхшы, чаяннарга төрле мәсьәләләрне хәл итәргә туры киләчәк. Тирә-ягыздагыларның э, киңәшенә колак салыгыз. Ярдәм итеп, э, сора, ярдәм сорап, ышанычлы кешеләргә э, мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Укчы, Әнвәр Нургалиев. Нигә? Күпме кызның йөрәгенә үк кадады соң. Кызның түгел, хатын кызның инде. Әйе. Э, Укчы хата ясап, моның өчен озак вакыт үкенү хисләре кичерүегез бар. Бер нәрсәгә дә кысылмыйча, планнар кормыйча тыныч кына эшләргә киңәш ителә. Кәҗәмөгез.
Руслан Кираметдинов. Нигә?
Ну, белмим, Ильмир Нагимов шулай ди. Ә кәҗә мөгез эшне бераз э, булса да онытып тору өчен бик яхшы вакыт. Ялда булсагыз, ул бик уңышлы узар, шактый вакытка җитәрлек көч һәм энергия алырсыз. Сукыяр, Илшат Сафин. Монсы ни өчен?
Ну, ул миңа 5000 тиеш иде, сукыяр.
Сукыяр, килеп туган сорауларыгызны хәл итәр өчен берничә рәсми оешмага барырсыз. Аларның тиз хәл ителә алмавы сезне борчыр. Балык, Салават Фәтхетдинов. Ник?
Ну, аның су өстендә балыгы уйный.
Бу атнада сезгә начарлык эшләргә теләүчеләр табылыр, тик бу адымнар үзләре өчен уңышсыз тәмамланыр. Менә шушындый йолдызлы йолдызнамә булды, иптәшләр. Шәп миңа калса, шәп булды, шәп булды. Шәп булды, бик кызык булды.